Ah, Waze! Biex niftehmu għad-dokumentarju? Dokumentarju? X'dokumentarju? Mhux tal-podcast, ah, l-event li jmiss. Event? X'event? Isma' bro. Eh, ħu paċenzja bħalissa nagħlaq ma' fus bil-ħin, u mbagħad iddik id-dettalji iktar tard. Ehm. Ittidillilha? Iva, mhux dejjem nitħalla. Għal-ġimgħa d-dieħla.

Għandi ċavetta. Ċavetta? Iżżob taħ iċ-ċavetta, me. Da Derek Bro. Ija, mela. ċempilla l-kajla ħtar manna l-studio.

Okay, all right. Isma, kemm tal-ma noħda l-istudio xbin tagħna għal drinks, xi ħaġa xniklu, full house, it-tim kollu rrid. Int bis-serja ta' jew. Taf kemm għandix nagħmel jien. Issa xi tidna nagħmel jien jekk il-wejża fettellu rrid jagħmel dokumentarju. Oh, ejja ġan. Edha bil-lif. Wettelhom mela ħanodda tuħu kafe. Għandu ġeħta ras taqsam. Qed jaqta, qed jaqta xbin. Kajna raksi oħra. Si oħra. Bro, għammur nuħu għajzbat. Għax demel iġibni l-tifla. Għajzbat fej. Thank you. Silġ għandek? Għandi zopp f'woxxi. Mitt episodju l-Waze deċida li jagħmel dokumentarju. Aħna kooperajna, issa qegħdin hawnhekk biex nixorbu t-tekila għax ma kienx jaf kreattivament kif se nagħmluha. U l-alkoħol isolvi kollox, tliet u Daw messaġġi li ta' dozzaza aħna l-koħni isolvi kollox. Kif taf ovvjat wasanna bizna l-mitt episodju, Allura ħsibna li jkun idea tajba biex niġbru tipo mit-lezzjoni mit-tinsight li tgħallimna minn daw l-episodji kollha li ħriġna. Imma għalfejn qed tgħidha qisu bħalli kieku ħriġt biha inti di? Minn one sa ten kemm qed tieħu gost li qed tidher quddiem il-kamera? Ħafna minn one sa ten. Għandkom tkunu tafu li Julian huwa bassa di prima kwalità. Insight number one. Taqbad li. Taqbad li.

Hu profil tiegħi u hu profil ta' John nagħmlu competition. Eh, naħseb xaħat intimidat. Intimidat mill-li rasaq wiċċi għalla ħdejjem nirek, ma nkunx kamili għalla u ma nkunx istanara il-uliedi iktar il-qoddim f'ħajti sewa. Eh, she knows best u. Għatibda bil-pant, tiċ noqdu probabli jkun hawn mit pant. Inti taf li għadel hija il-pan lord. Għannu l-lena għal-brightness ta' ta' kajli provajt għal xejn. Insajt tiegħi huwa Kemm il-podcast għandu potenzjal biex jagħti vuċi lil dak li f'għajnejna dak il-ħin ikun l-underdog, Mario Mallia. Ma tistax taħdem jekk ikun hemm tmexxija li b'xi mod jew ieħor toħnoqlok dak l-ispazju biex inti timraħ. Meta narajna li qed issir inġustizzja ma' persuna, Rita, Rita kien l-iktar wieħed. Ġabet in-nazzija u qaltilna n-nazzija li qed jgħidu fuq l-aħbarijiet li sabu qatgħa fil-Mars. Hawnhekk l-istat naqsek, hawnhekk il-pajjiż lilek u lil familtek. Naqsek. Nasib li qed estranna saħħa qed nagħtu vuċi lil min ħaqqu. Taħseb li ġili eh, tajna vuċi li xaħat li ma kienx jistħoqlu? But you want to give them a chance. L-irġiel ma domx joġbuk u issa joġbuk in-nisa tant li kellek anka relazzjonijiet ma' nisa. Eh, il-puntu li jiena rrit li qed nipprova niħħajlajt jallum li jiena minix bidem perfett. Għax id-drabi ipoġġuha mela inti kont hekk. Issa hekk meta tagħmel l-istess ħaġa li kien jagħmel Joseph Muscat Madonna. Joseph Muscat kien joħroġ fuq il-park, kien iġibni demel men. Kien joħroġ fuq il-park. Għax aħna maħniex perfetti u kulħadd Don't be like Joseph. I think it's very interesting to find out why people have, in my view, such terrible ideas loaded into their into their brain. And I think the only way that You can find it out is to have like really long conversation when I'm really trying to empathize with this person and really trying to understand uh, why. Jista' jkun li Alla fl-infinita tiegħu kien jaf illi meta jikbru dawk it-tfal ħajjoqtlu t-tfal tagħhom fin-nar. Għajna sbjena ta' podcast nħob. Jo meta jkun all out konflikt kif ma Mario Filip. Intom ma tifmux, għax intom tiġu aċċettaw. Bro, inti għatitfa l-affarijiet fħal. Taċċettaw livell bax. Bro, inti għatitfa l-affarijiet fħal. Le, le, le, le, le. Inti għat tamel konflazzjoni ta' fucking ideja tiġi firi stratosferika. Jena saqsejtek. Jo ma Jeremy Camilleri, u nafu isma minn bro, diħa titla. Għallu li tiġi xtajja. Għallu li tiġi xtajja. Għallu li tiġi xtajja. U ma ħanaqdu fuq fucking xej. Inti tabel miegħu. Żgur li le. Ma ma għamilx miegħek. Plus li mbagħad Mario Filip huwa teatriku għal għal. Qed jgħidulkom intom intomx kapaċi. Mhux hekk qed jgħidulhom. Qed jgħidulhom. Le, le. Ukoll jiena sirt naf kemm għandi problema nesprimi l-emozzjonijiet tiegħi, partikolarment ma' ġuvintu l-oħrajn. Ftit hawn nies li jibsu żarbum ta' dak li jkun. Inti mhux biss tilbes iż-żarbum, imma

Għax ma kien indum. Ġifieri jien nidħol ix-xogħol fis-seba' ta' filgħodu on Monday u noħroġ 2:30 PM on Tuesday. U flok ngħid imma hawn it-tobba msiekin abbli għajanin u mhux qed ilaħħqu ngħid. Mela. Alla min, kemm iż-żobħ għandhom nistenna. Illum il-ġurnata abbli xorta nidgħi ftit, ta' let's be honest, kollha nidgħu ftit. Ma taħsibx li xorta ġustifikata li tirrabja?

U jkun il-familja, u nħossib id-dar, and whatever. U daw in-nies actually jlaħqu mal-business, max-xogħol, mal-gym. And it gives me a lot of hope li tipo it's doable. Probabbli Claire qiegħda fl-udjenza llejla jekk imbagħad tixtieq titla' fuq il-palk u tina spjega

Mill-episode ta' Matthew Bezzina tgħallimt biex ma niqafx nikber, fis-sens mhux wisa'. Ħadd ma qal xejn hawn. Ħadd ma qal Just saying, just saying. Kif qalha hu. Jew dan huwa l-qwa verżjoni ta' Matthew. I want to be in a perpetual state of growth. Considering li ta' 24 ġifieri kemm għandi jien, fetaħ

Be less like you. Sorry, kind of like an insult. Kieku kien John dak! Jien m'għandix dispjaċir fuq guest wieħed li ġie. Rari, ġrat imma ġrat. Jien I have a few in mind. Yes, yes. Like. Ok, jenna nafx ħatijt. Hi, ma, kemini minnak. The fuck, man. Jena nħos li mal-palli għandu għad kbir ta' ħwejjex nistaw nikritkaw, pero għol għandu, per eżempju, meta jibda jgħamil dik il-parti tal-bank. Tal-bank. Inkom ta' sbaħ, kolkom it-tfal. Ija, nħobbu ġuġ kienu xieqli kollu tfaqġi il-marra naħseb li ħati għaf taħdemu. Mm, ma, ma, ma tkellimniex, tkellmu għata, għax eh, ek eh, il-mara ħda taħdem, għajkun naħdu l-pagament ta' 600 euro fi xar minn għandek bis senjor ta' safi, tlaħħa, u l-affarijiet, jina, kollok il-mara famil. Ma nafx ma taħsibniex huwa. Jiena jiena kont dik is-sitwazzjoni fejn titmur tapplika l-lum mal-banku jibda saqsu daw il-mistoqsijiet vera

L-ideat li qed jipproponi mhumiex tiegħu. But the leader was I'm sure minnhom li huma. I'm sure Joseph Muscat didn't dream about everything that he did during his legislature. Ġas Palma. Però kien iġelek temmen li l-ideat huma tiegħu. Li wasal iqabbel lil Christe Debono ma' drug addict! Ma' drug addict! Hawn karestija daqshekk kbira ta' talent li jkollna nitqannaw b'nies bħal Christe. Jiġifieri inti xi ħadd xi ħadd li kellu problema ta' droga u rriabilita ruħu minnha ma timpjegax? Abandoned ship! Jiena ma kontx naf li l-mezz sexual jidħol daqshekk fil-ħajja ta' kuljum. Dan huwa d-diżinn li kolli naħdem fuqu biex insewwi l-vapur ta' Għawdex jien. Mike naf per eżempju bda jilgħeb fuq l-imsielet. Dan huwa suġġett tant hu naturali, fimtha? Tant hu naturali. Liema misluta taħseb li tifla tfajla insomma mara li ġejja fil-klassi tiegħi biex tisma' nitkellem fuq l-electromagnetic field. Liema misluta għandha tiġi meta tkun fil-klassi kolli xi 30 ġuvni. Mhux l-istilla hemm l-istaddi żgħira. Hu jgħid li mara libsa pereżempju imsiret eh, tondi u kbar. U lipstick qiegħed hekk, fimta, u bil-ponta dak sex ma tridux produttiv, trid sess aggressiv. Ġifieri assuming that uh, high heels, um, makeup. Daw kollha messaġġi differenti, veru. Eyelashes, lips, red lips. L-affarijiet li huma tondi u għal-ponta

Id-għida li għadu kif qal Mark kienet minn fejn ħareġ l-idea tal-WhatsApp ta' Champions u Leġendi. A big part of the reason we have a Patreon community is for sure Mark because he made this place so welcoming. Jiena qatt ma sibt li kien se jkollna dal Patreon skolla imma n-nies li jħossu ownership ta' dan il-podcast, ġviri, tiftem li darba jien, ikolli, ikolli mistieden u nibat li xaħat mill-Patreons li naf li jifem f'tali suġġett. Jow, nibda konverzazzjoni apposta fiċ-ċet ta' Champions u l-leġendi biex ikun nafu ma ċjasbu, għalli jena it-taħdida tiegħi kun nista' norganizza bil-perspettiva u l-ottika tagħhom. Il-Patreons number one. Għandi yes. insight illi Nipprova nfakkru lil innifsi, imma llum vera ma smajtx minni nnifsi. Biex tiflaxxa? Le. Ejja, tajjeb, tiflaxxa. Int immaġina taħrab tħalli l-qallut hemmhekk u jidħlu l-Patreons, tajjeb. Mela jien tgħallimt li f'punti ta' katastrofi trid tibqa' kalm u llum vera ma mentix.

Jien mixluta! Aw, fik il-ħobs, Nista' nista' nżid insajta xi żobli. Dawk nħarsu l-interessi għal dawk il-prinċipjoni li konsibtu prinċipessi għal dawk il-klib ta' ħfieb li sepp u kompli ta' bżonn għabibdu l-rispett u xil-fir li vera trom għal dik li reda xi darba nerġa' nerrepja, xi darba nerġa' nerrepja. Tinqla' filosofika. Tajba dik. Mela, f'ta' Elton, Grech. Tipo, jien qiegħda f'environment illi n-nies ta' madwari vera jippuxjawni biex dejjem insir verżjoni aħjar u dal-affarijiet, però Elton għamel punt interessanti. M'hemmx any particular pressure to become more than what

Sirna qisna alla Animal Farm, alla l-aħħar xena. Inħoss li l-podcast jagħti spazju biex you're comfortable to fail. Because it's my money, fuck it. Eżatt. Fuck it. Ċertu affarijiet li jkunu f'moħħi u mbagħad nirrealizza li wait, I can actually take them out. And they might actually happen. Bħalissa l-Facebook mifqugħ nies jirretikaw dwar jekk hux etiku jew le li ġġib delivery tal-ikel fil-maltemp. Jien Adel, il-fact checker tal-podcast, nżilt s'Abu Ġibba biex nara x'inhuma l-fatti. U John jibqa' il-diskors huwa dejjem this will happen, this will happen. L-unika bniedem ieħor, l-unika bniedem ieħor li naf dil-mindset huwa Schwarzenegger. Shut up! I was with you, Tati! Mickey, xamil! Mela, l-insight fuq Kylie huwa li n-nies li inti żomm madwarek biex tibni proġett magħhom trid taqbad u tixħithom oh il-baħar. Għandi insight, ejjem fuq. Biex tara jekk jelqux jew jew mhux.

Issa f'daqqa waħda qiegħed fl-apiċi tal-għarfien u qed narafhom dawn l-affarijiet issa, imma pereżempju nies bħal Pulè, Pirotta. It-tfal huma għandhom sens ta' egoiżmu għax għadhom it-tfal, trid toħloq l-ambjent li tgħallimhom il-valuri li bihom id-demokrazija tista' taħdem u taħdem tajjeb. Nies bħal Warrington. Kemm aħna dipendenti fuq l-istat għal kollox, għal kollox. Jiġifieri anke dawk li huma kapitalisti jiddependu fuq il-kuntratti li jagħtihom l-istat. Ilhom li fehmu ċertu wejt. Caroline Muscat, Caroline Muscat. Ktib tajn ukoll. Fucking l-ewwel podcast li bkejt marra fih meta kont qed nibki waqt waqt li kont qed fact checking waqt li dema fuq il-mousepad. Oħbad jiffak jallabtom. Għax bdiet tgħid l-istorja tagħha ta' Daphne u fucking ħasritni.

Qed ngħidlek l-ewwel darba qed niltaqgħu. Biċċ imbiċċ. L-ewwel darba niltaqgħu biċċ imbiċċ. Żammitni minn hawn minn hawn. Dawritni u għanqitni. From that moment on, and a few months later she was killed, which is tremendous loss. So għallimitni what resilience looks like. Ngħaqqad ma' dik, imma persuna oħra, Reni, li għallimni li fucking l-imħabba hija għodda li tegħleb literalment kollox biha. Iġġielet il-ħajja bl-imħabba. Eżatt, dik hija. L-imħabba l-qofol ta' kollox. L-imħabba li

How do you, man, how do you process that? Does make you, like it makes me fucking angry to read that. Tajt madonna inti jista' jkun dak il-moment ta' traġedja flok tħoss rabja, mibeda, xewqa li daw ibat għaxar darbit iktar minnek tħoss il-ħnina, tħoss il-klemenza. A way of feeling less guilty is to blame someone else. So they look for any Explanation, no matter how ridiculous, why didn't the dog bark? Matthew raġun dik. Għal Matthew? Għawez. Jena jena kelli privileġġ li nkun parti mit-tim tal-podcast relativament mill-bidu. Pero fl-ewwel ħames episodji li rajt mid-dar bħala casual viewer Kont qed narah u ngħid, mela mhux waħdi. Ma naħsibx li l-blu u l-aħmar huma l-unika soluzzjoni għall-pajjiż. In-nies fil-verità jridu kontenut tajjeb. Iridu kontenut tajjeb. Kontenut tajjeb iridu, imma jekk hemm iżjed kontenut imbarazz, m'hemmx tagħmel aħjar jkun jismgħu dawk. Hawn biex ngħidu kollox sewwa, meta jkun hemm Love Island, episodju ta' Love Island għaddej, iċ-chat ta' Champions u l-Leġġendi vera tikkwieta.

Fucking hija fedri. Imma meta ngħidlek nifqak ta' Mela, l-aħħar għaxra ħa nibda jien. Brian, Junior B, għallu xi ħaġa oħra. Tasab li huwa dal-approċċ tiegħek li jikkontribwixxa għal kemm inti maħbub min-nies. Aw min għax jafu ħerba min-nies. U dik vera t-tini fajni, fimt ħafna sa. Ġiri, tara minn fej bdejt. Kemmu persuna fucking down to earth. Ħafna minna. Il-mod li aħna ninteraġixxu mad-dinja hija permezz ta' persona. Mal-podcast jiġri li bil-ħin u bis-smigħ u bl-attenzjoni u bl-empatija u bl-intimità, bis-skiet, bil-fatt li qegħdin tnejn u bil-fatt li qed inħares f'għajnejk u dik il-konnessjoni li jiġri, jien qed nagħraf il-bniedem ta' ġo fik u l-bniedem ta' ġo fik qed jagħraf il-bniedem ta' ġo fija. Lil hemm minn persona, mil hemm mill-falsità, lil hemm minn dak li.

kienet kemm tgħidli li jien hippie f'kuntest negattiv, bħal pereżempju riċenti meta għedtilhom kelli wieħed jaħdem hippie, fi tliet xhur ġibtu kapitalist. Pereżempju. Iktar minn Donald Trump. Pereżempju. Jekk ħa tikkwotani kwotani. Ok, for the hundredth episode, you got. Ladies and gentlemen, the one, the only, the absolutely fucking authentic. Le, le, le, le. Dik dik too much, di għaqtawa ta'. Peter Fall of Tribali, who was First of all, the hippies suggestion, the hippies idol. Fi tribali hemm diġeridu li by the way huwa fucking strument! Għal parti kbira tagħhom l-attivisti deru chill, għandhom ħin idawru żumbrett jew ħmistax, jitgħallmu jdoqqu d-diġeridu li by the way mhux fucking strument. Huwa fucking strument! Facts don't care about your feelings my friend.

Id-differenza ta' min? Jaqbad qattusa bil-period? U jġab Jena naħseb li l-podcast bidilni ħafna lili. Jieġu momenti fej bl-ikbar onesta bil-kem nibda naraf li l-nifsi u looking for biex nkun naf fej zob

Naħseb li l-podcast l-iktar ħaġa li tani hija l-familja. Il-podcast ġenwinament inħoss li għandi familja barra mill-familja tiegħi. Bro, jien l-iktar buzz li nieħu narakom tikbru ta' toqas tafu kemm għandkom potenzjal tal-jew is-sladdah. Sissa, l-ebda kriżi li tfajkom fija jien tfaħkom f'ħafna kriżijiet konxjament. L-ebda kriżi għada sissa ma kisritkom sa tali punt li kxedu. Il-fatt li jiena għedilkom isma' Di f'idejk l-id mexxenti, li ma jgħidx minnha, mexxenti, u intom taqbdu dak il-bastun u timxu bih, Jiddi ħosni, man. Makes me very fucking proud, man. Very fucking proud. It's the thing I'm proudest of. Dejjem sostnejt li dak li huwa l-aktar importanti fil-ħajja mhux il-ferħ, li jkollok skop. U jien nħoss li l-podcast lili, lilek u lil kull min hawn mal-mejda, Taha skop, fuck fucking neqirdu, ivvintajna mudell sostenibbli li jgħajjixna u fl-istess ħin jindirizza preċiżament l-affarijiet li jtuna fil-patata.